Ilek sena b'mod partikolari fil-Parlament Ewropew u naħseb wara sena żgur mhux forsi kulħadd jagħmel ir-round up jew riflessjoni tal-irwol li dak li jkun kellu fil-qasam u fis-settur li kien qed jinvolvi ruħu. Kif kienet din is-sena b'mod partikolari u anki fuq l-aġendi li ffukajt inti, kien hemm il-media, kien hemm il-Brexit issa b'mod partikolari u diversi fatturi oħra. L-ewwel kumment li nista' nagħmel huwa meta nħares lura lejn din is-sena, xi kultant naħseb li l-perjodu kien itwal għaliex kienet sena mimlija ferm. Jiena dħalt fil-Kumitati tal-Kultura, il-Kumitat tal-Kultura jinkludi wkoll Edukazzjoni, Żgħażagħ, il-Midja li inti semmejt u l-Isport. Qiegħed ukoll fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali li huwa kumitat interessanti ħafna għaliex fih neżaminaw suġġetti mil-lat legali diversi kif jorbtu l-Unjoni Ewropea. Qiegħed ukoll f'kumitat rigward id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Apparti li nieħu sehem u ħadt sehem diġà f'missjonijiet ħidma tal-Parlament Ewropew anki f'pajjiżi oħrajn, u anki naturalment fil-ħidma politika b'mod ġenerali tal-Unjoni Ewropea permezz tal-Parlament Ewropew. Mingħajr ebda dubju, il-punti li semmejt kollha għandhom effett fuqna, il-kultura, iż-żgħażagħ, il-midja. L-elezzjonijiet huma bażikament inqas minn sena 'l bogħod. X'taħseb li ser ikunu minn dawn il-kriterji, minn dawn is-setturi, verament li ser jolqtu liċ-ċittadin Ewropew b'mod partikolari? Beh, l-elezzjonijiet kif għedt tajjeb inti huwa issa mhumiex il-bogħod, jiġifieri l-elezzjonijiet hemmhekk għandek data iffissata li hija l-24 ta' Mejju fil-każ ta' Malta u hija d-data fejn allura Malta, jiena nerġa' hemmhekk inkun kandidat, Malta kollha tivvota biex neleġġu is-sitt Membri għall-Parlament Ewropew minn Malta. Hija l-istess data, fil-każ ta' Malta, fejn jkollok votazzjoni għall-Kunsilli Lokali kollha. X'inhuma s-suġġetti li jolqtu? Jiena nemmen ħafna, u dan kien li spirani anki fil-ħidma tal-Parlament Ewropew, li wieħed għandu jiffoka fuq dawk is-suġġetti, li jolqtu n-nies anki fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u nagħti eżempji. Semmejna l-kultura, għandek magħha l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ. Mela jiena ffukajt ħafna fuq programmi li jolqtu liż-żgħażagħ fil-xogħol, fil-ħidma, fl-istudju tagħhom, bħal mhu l-programm Erasmus biex inżidu l-finanzjament għalih biex iktar żgħażagħ jistgħu minn Malta imorru pajjiżi oħrajn Ewropej. Żidna l-programm Discover EU li hemm min jgħidu r-rigal Żagħżugħ ikun se jagħlaq tmintax-il sena, bdejna anki b'numru minn Malta, u allura jista' jivvjaġġa f'erba' pajjiżi differenti fl-Ewropa biex hu ikollu dan is-sens li aħna apparti li aħna Maltin jew Għawdxin, aħna ukoll Ewropew. Jiena segwejt ukoll suġġetti anki mhux fil-kumitati dirett tiegħi, imma li għandhom l-impatt fuq il-ħajja tan-nies, jiġifieri is-saħħa. Jiena nsegwi ħafna l-qasam tal-dijabete u nitkellem regolarment fuq dan is-suġġett, anki għaliex fil-Parlament Ewropew qiegħed wieħed mill-persuni li nippresedi working group preċiżament fuq problemi marbuta mad-dijabete. Dal-aħħar dħalt ukoll fi grupp jissejjaħ MEPs for Cancer, tajjeb, against cancer, u fejn irridu allura aktar fondi, aktar riċerka. U naħseb li dawn huma s-suġġetti li fl-aħħar mill-aħħar se jagħmlu differenza, li inti turi, fil-każ tagħna lill-poplu Malti, kif dak li aħna niddiskutu fl-Unjoni Ewropea, l-edukazzjoni, is-sistema ta' kif nimmodernizzawha iktar, ta' aktar investiment fil-ħidma taż-żgħażagħ, x'qed isir fuq il-qasam tas-saħħa, tajt l-eżempji tal-kanċer, tad-dijabete, Jiena dħalt ukoll fil-qasam anki tal-agrikoltura, volja m'iniex fil-Kumitat tal-Agrikoltura, imma dak huwa qasam importanti għal Malta u l-importanti fil-ħidma tagħna huwa li nkunu il-vuċi tal-poplu Malti hemmhekk. Allura meta nkun Malta niltaqa' jekk sed nitkellem fuq il-biedja niltaqa' mar-raħħala, mal-bdiewa, ma' nies li jridu permezz tiegħi jwasslu x'inhi l-esperjenza tagħhom. Jekk tkellimna fuq id-dijabete mal-pazjenti, għamilna konferenza fuq hekk, ġibna espert minn barra, għamilt l-appell li kelli nagħmel lill-Ministru tas-Saħħa speċjalment fuq is-suġġett tal-continuous glucose monitors. U nista' nagħti naturalment eżempji oħrajn mill-qasam tax-xogħol fejn ħtart ukoll rapporteur dwar kondizzjonijiet aħjar tax-xogħol u iktar trasparenza li l-ħaddiem jiġifieri darba daħal għax-xogħol jaf x'inhuma l-kondizzjonijiet, jaf x'inhu l-kuntratt, għandu l-kopja tiegħu għandu kondizzjonijiet minimi garantiti u l-midja huwa mbagħad il-qasam fejn nitkellmu dwar il-ħidma tal-ġurnalisti, kif il-ġurnalisti jgħinu fis-soċjetà demokratika biex iwasslulna l-informazzjoni li għandna bżonn. Jiġifieri dawn huma eżempji minn suġġetti differenti għax nista' nagħti oħrajn li kont qed insegwi u ser inkompli insegwi fil-Parlament Ewropew. Qabel kollox semmejt punt interessanti li għandu x'aqsam ma' żgħażagħ. Malta b'mod partikolari kien hemm qisu għażla unanima li tfal ta' 16-il sena il fuq ikollhom sem attiv permezz tal-votazzjoni. Kemm taħseb li ż-żgħażagħ u l-irwol tagħhom ser ikun importanti kemm għall-Parlament Ewropew u r-rappreżentattivi ta' Malta, fl-aħħar mill-aħħar anki għal lihom li ser ikollhom vuċi li jiena u naħseb inti ma kellniex f'dik l-età. Le, żgur ma kellniex għax din hija l-ewwel darba. Naħseb li importanti ħafna, però li għad irid isir, kont qed nitkellem fuq hekk anki mal-KNZ, mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ, huwa l-ewwel nett li nagħmlu kampanja fejn min se jagħlaq sittax-il sena, jekk għandna persuna ta' ħmistax qed isegwi dan il-programm bħalissa, anki dik il-persuna ser tivvota, hux hekk għaliex Probabbilment, sal-24 ta' Mejju tas-sena d-dieħla tkun għalqet is-sittax-il sena. Mela, bħalissa, minn ħmistax-il sena 'l fuq irridu ninfurmaw liż-żgħażagħ li għandhom dan id-dritt. Irridu ninfurmawhom dan id-dritt x'ifisser. Irridu mbagħad fuq kollox nagħmlu enfasi kbira dwar kif żagħżugħ bil-vot tiegħu jagħmel differenza kbira dwar dak li jkun qed jiġri. Jekk illum fil-Parlament Ewropew diġà qed nitkellmu iktar fuq dak li jolqot iż-żgħażagħ, Semmejna l-Erasmus, semmejna l-Free Interrail System, id-Discover EU. Jekk qed nitkellmu dwar il-qasam tal-edukazzjoni, kif l-edukazzjoni tkun aktar modernizzata u aktar mogħtija b'mod li allura verament tgħin liż-żgħażagħ. Nistgħu nitkellmu dwar il-qasam tax-xogħol li huwa żgur marbut mal-żgħażagħ u iż-żgħażagħ dwar is-suġġetti kollha fil-Parlament Ewropew. Ma nista' naħseb f'ebda suġġett li ma jolqotx liż-żgħażagħ b'mod dirett. Semmejna l-biedja. Jiena meta tkellimt fuq il-biedja fil-Parlament Ewropew, tkellimt dwar żgħażagħ li jridu jidħlu fis-settur tal-biedja imma għalissa qed jiffaċċjaw ostakoli, m'għandhomx l-art meħtieġa, m'għandhomx il-finanzjament meħtieġ. Kif ser ngħinu anki biex ngħinu dawk li jgħidulhom start-ups, kumpanniji ġodda? Mela, is-suġġetti fil-Parlament Ewropew li jolqtu liż-żgħażagħ qegħdin hemmhekk. U kull żagħżugħ, bħalma jridu jgħidu anki nies ikbar, irid jgħid, allura jiena irrid nipparteċipa, irrid ngħid lil min irid ikun hemm biex jirrappreżentani, biex il-vuċi tiegħi tasal fil-Parlament Ewropew. Jiena inħobb nagħti eżempju forsi ftit drammatiku mill. l-Ingilterra. Meta ħareġ ir-riżultat tal-Brexit kien hemm ħafna analiżi u waħda mill-iktar analiżi li saret huwa li kieku ż-żgħażagħ fl-Ingilterra, fir-Renju Unit ivvutaw perċentwali ikbar, kieku r-riżultat kien ikun differenti. Mela, il-vot jagħmel differenza għaliex il-Parlament Ewropew xorta se jkun hemm is-sitt deputati minn Malta xorta ser jitilgħu, jiena irrid li ż-żgħażagħ ikunu parti mid-deċiżjoni mhux ikunu għandhom dritt u ma użawhx. L-aħħar mistoqsija, ħa tmur żgur fuq dik il-keyword li għadek kemm semmejt li hija l-Brexit li smajna tqallajna u xbajna niżemmewha. Inti għandek ukoll sej dirett fil-Parlament Ewropew għaliex tagħmel parti mill-kumitat li qed jieħu ħsieb. Bħalissa, minn sa mir-Riżejra, x'inhu jiġri Ħiż-Ħadd b'mod partikolari u anki l-involviment tiegħek? L-ewwel nett bħalissa għandek in-negozjati qegħdin fi stadju iktar delikat. Ħa nibda minn hawn għaliex xi kultant ikun hemm min jgħid imma se jintlaħaq ftehim, ma jintlaħaqx ftehim u jekk ma jintlaħaqx ftehim x'jiġri. Fil-verità, meta r-Renew Unit ippreżenta l-ittra wara r-referendum, li qed jgħid aħna se nattivaw il-proċess tal-Brexit, li huwa proċess ta' sentejn, dik ifisser li fit-30 ta' Marzu tas-sena d-dieħla, ir-Renju Unit, l-Ingilterra tkun barra mill-Unjoni Ewropea, ikun hemm ftehim jew ma jkunx hemm ftehim, għaliex dak proċess li beda u għandu data definita u ser iseħħ. Time limit. Irid, bl-uniku mod biex ma jseħħx huwa jekk l-Ingilterra, Tarġa' tirrevedi d-deċiżjoni, li issa ma tantx qed nara faċli, forsi billi tagħmel referendum ieħor, u tagħti avviż formali fil-ġimgħat, l-iktar ftit xhur li fadal, u tgħid dak il-proċess irid inwaqqfu. Imma sakemm dan ma jiġrix, u diffiċli ħafna biex jiġri, allura il-Brexit iseħħ fit-30 ta' Marzu. Mela l-argument kollu huwa jseħħ bi ftehim u allura nkunu nafu r-relazzjonijiet mal-Ingilterra x'inhuma b'mod preċiż u issa nafu li hemm pjan li huwa bbażat ħafna fuq il-prinċipji li jgħidulu soft Brexit, jiġifieri inti tipprova żżomm, ħa ngħid hekk, ħafna mill-kondizzjonijiet u mid-drittijiet oriġinali ta' meta kont membru fl-Unjoni Ewropea avolja tkun barra mill-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-qasam finanzjarju, speċjalment fil-qasam ta' kif inti tinnegozja, ta' kif jgħaddu l-prodotti tiegħek. U allura kważi kważi tkun bqajt f'dik li anki nirreferu għaliha bħala iż-żona ekonomika Ewropea, però ma tkunx membru, ma tkunx qiegħed hemm madwar il-mejda, ma tkunx bid-drittijiet anki li tiddeċiedi dwar deċiżjonijiet fil-futur. Imma tibqa' kważi Bl-istess relazzjoni, din huwa dak li l-Gvern min-naħa tar-Renju Unit, permezz tal-Prim Ministru Theresa May, qed jindika bħala t-triq li għandna insegwu. Allura n-negozjati bħalissa jkunu għaddejjin kif da jolqot lill-Ingilterra u kif jolqot lill-Unjoni Ewropea. Kif nafu hemm suġġetti jaħarqu daqsxejn iktar, b'mod partikolari l-kwistjoni tal-fruntiera bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-Repubblika tal-Irlanda għax l-Irlanda huwa pajjiż Unjoni Ewropea waqt li l-Irlanda ta' Fuq hija parti mir-Renju Unit u allura hemmhekk għandek il biex ngħidlek il-fruntiera vera mhux hekk bejn ir-Renju Unit u l-kumplament tal-Unjoni Ewropea u allura huwa punt anki sensittiv anki għall-istess Irlandiżi kemm dawk in-naħa ta' fuq u kif ukoll in-naħa t'isfel. Jalla dawn in-negozjati jitkomplew, jalla jaslu għal sitwazzjoni li tkun verament tkompli toffri l-aħjar kollaborazzjoni possibbli, anki jekk ir-Renju Unit jibqa' barra mill-Unjoni Ewropea skont id-deċiżjoni li ħa, imma li r-rabtiet ikunu kbar daqs kemm dejjem kienu, ikunu tal-akbar anki koperazzjoni ma' xulxin, ikunu anki fejn programmi li l-Unjoni Ewropea illum tipparteċipa fihom għax hi membru tal-Unjoni Ewropea tibqa' tipparteċipa fihom. Biex nagħti eżempju minn dak li għadna qabel, Erasmus. L-istudenti fl-universitajiet ġewwa l-Ingilterra ser jibqgħu jieħdu sehem f'dak il-programm. Il-Maltin li jridu jagħmlu l-parti tal-istudju tagħhom ġewwa l-Ingilterra fil-programm Erasmus, bil-maqlub mela issa n-naħa l-oħra tal-munita, ser jibqgħu. Dan huwa programm wieħed imma dan il-prinċipju japplika għal dak kollu li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea. Jiena nawgura li dan nagħmluh anki għaliex għal Malta r-relazzjonijiet tagħna mar-Renju Unit huma ta' sinifikat ta' rixaq mbagħad kbir ħafna, huwa storiku, ara kemm għandek Maltin jaħdmu hemm, ara kemm għandek Maltin jistudjaw hemm u allura meta ngħidu li aħna nħarsu d-drittijiet tal-Unjoni Ewropea u anki tar-Renju Unit fil-każ tagħna qed inħarsu b'mod speċjali d-drittijiet tal-poplu Malti li għalina huwa importanti ħafna għax għandna rabtiet kbar mar-Renju Unit. Imma dan jrid isir issa fil-ġranet li ġejjin għax jekk il-proċess ma jingħalaqx, u allura xi tkun is-sitwazzjoni jekk l-Ingilterra toħroġ mingħajr ftehim? Jekk toħroġ mingħajr ftehim tkun bħal kwalunkwe pajjiż ieħor li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri dak li ngħidulhom third country. Third country hija third country, jiġifieri ma qiegħda barra trid tara kif tagħmel is-sistema tad-dwana kompletament mill-ġdid, m'għandekx iktar libertà ta' moviment, m'għandekx iktar trattament li allura min Malta jew minn pajjiżi oħra fl-Ewropew qed jistudja jew jaħdem ġo l-Ingilterra għandu l-istess drittijiet, l-istess għall-Ingliżi li qegħdin f'pajjiżi oħrajn, ikollok qtugħ totali. Dan ma tkunx l-aħjar triq għall-Ingilterra u għalhekk nifhem għaliex il-Gvern Ingliż qed jipprova li l-ftehim il-ġdid ikun, ħa ngħid hekk, tal-akbar forma ta' parteċipazzjoni fis-sistema Ewropea anki jekk fil-fatt l-Ingilterra mit-30 ta' Marzu tkun barra sakemm ma tibdilx dik it-triq fil-ġranet jew ġimgħat li ġejjin. Minn spunt ta' Parlament Ewropew, Malta mhux se tgawdi minn siġġijiet. Għax aħna żgħar, għax aħna m'għandniex. F'imiem għandek żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel nett, l-ewwel nett għaliex Is-siġġijiet kollha li kellha l-Ingilterra, suppost ngħidu r-Renju Unit imma biex nagħmluha iktar ċara, ġew għall-Parlament Ewropew mhux kollha ser jitqassmu bejn pajjiżi oħrajn għaliex in-numru fil-fatt tal-siġġijiet fil-Parlament Ewropew ser jonqos, ser jonqos minn 750 għal 705. Mela għandek parti sew, biex ngħid hekk, mis-siġġijiet tal-Ingilterra li allura jispiċċaw. Però Għandek numru żgħir li ser jitqassam, li Malta mhix ser tieħu minn dawk, jiġifieri aħna konna sitta u ser nibqgħu sitt siġġijiet, u raġuni għal dik hija għaliex aħna bħala proporzjon diġà kull Membru Parlamentari Ewropew jirrappreżenta, tajjeb, bħala proporzjon, numru akbar Tajjeb, milli milli fil-fatt jiġri jiġifieri aħna rappreżentanza tagħna diġà hija b'saħħitha, jekk toqgħod timxi bir-ratio, jiġri jekk inti tagħmel il-paragun fejn naf mal-Ġermanja, ma' Franza, mal-Italja, suppost li n-numru tagħna jispiċċa ħafna inqas imma meta konna nnegozjajna id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ridna li jkun hemm minimu biex inti tista' tagħmel ix-xogħol tiegħek b'mod effettiv fil-Parlament. U kif nafu konna bdejna b'ħamsa u dak in-numru mbagħad konna tellajnieh għal sitta. Allura għalissa mhuwiex realistiku li dak in-numru jarġa' jikber. Jiena wkoll nara sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea tikber u allura n-numru ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew jarġa' jikber billi jidħlu pajjiżi oħrajn li issa bil-maqlub tal-Ingilterra hawn xejn qegħdin jgħidu aħna rridu nidħlu ġewwa, aħna rridu nsiru membri. Imma le, m'hemmx l-effett tal-Brexit li Malta jkollha iktar siġġijiet. Hemm effetti oħrajn. Hemm l-effett, pereżempju, fil-qasam finanzjarju, fil-qasam tax-xogħol, li inti għandek kumpanniji bbażati fl-Ingilterra u li marru hemmhekk biex ikollhom mill-Ingilterra, ħa ngħidlek, il-passaport miftuħ, jiġifieri d-dritt li jaħdmu f'pajjiżi oħra Ewropej, dak id-dritt probabbilment ma jkollhomx, issa da wkoll jiddependi min-negozjati, u allura għandek kumpanniji li jaqblilhom issa imorru f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. U hemm kumpanniji kbar li qed imorru f'ċentri finanzjarji kbar bħal m'huwa Frankfurt ġewwa l-Ġermanja, imma għandek oħrajn li bdew isaqsu u juru interess f'Malta u dan huwa tajjeb għalina li allura jgħidu mela aħna nużaw il-bieb tal-Unjoni Ewropea flok ikun mill-Ingilterra nifħuh minn Malta. Ġifieri dak huwa proċess li jista' jaħdem favur Malta. Naħseb l-ikbar żvantaġġ però issa li mbagħad se nsofru huwa li Malta u l-Ingilterra konna nifhmu ħafna lil xulxin u nikkoordinaw ħafna fil-livell ta' deċiżjonijiet. Mhux biss qed ngħid għall-Parlament Ewropew, qed ngħid anki għall-Kunsill Ewropew fejn ikollok il-gvernijiet u anki s-sitting kif inhu eh, Malta u l-Ingilterra jkunu bil-qiegħda ħdej xulxin. U kien hemm jiena niftakar anki minn esperjenza qabel eh, kemm nifhmu li xulxin, kemm nitkellmu ħafna drabi eh, bl-istess lingwa, speċjalment fuq kwistjonijiet ta' taxxa, kwistjonijiet ta' sovranità ta' pajjiż. Naturalment dik mhux se tkun hemm u dan ukoll huwa effett. Imma jkollok effetti fejn inti trid tara li jkunu opportunità, jkollok effetti li joħolqu diffikultà u tara kif dawk tirriżolvihom. Eh, li hu żgur huwa li rridu nħarsu lejn dan il-kapitlu ġdid anki eh, mod pożittiv u anke mil-lat ta' Malta, kif Malta tibqa' tassigura li r-rabtiet tagħna mal-Ingilterra jibqgħu dejjem b'saħħithom u dejjem dawk li għalina jservu ta' ġid għall-poplu kollu. Grazzi immens tal-ħin tiegħek u tal-ispjegazzjoni tajba li għadek kemm tajtna. Mill-qalb. Grazzi immens.